Epiñizni körmekten büyük sevinç duyamız. Elhamdülilâh, şu Ramazan ayında daa evel körmegenimiz çoqtandır sağınğanımız ağalarımıznı, tatalarımıznı bu Ramazan ayında körmege fırsatımız oldı. Allağa şükürler olsun. İslâm ve ilimnen alâqalı bir-eki söz söylemege isteyim, paylaşmağa isteyim sizlernen. İslâm dini, Allahnıñ soñ yibergen dini. Birinci, Allahnıñ bizim içün seçken ayetleri. Allahu Taalâ, İqra bismi Rabbikel-lezi halaq, dep birinci ayetlerini yollay. Yani seni yoqtan var etken Allahnıñ adınen oqu. Birinci sözü, Allahnıñ Peyğamberimizniñ yüregine yollağan birinci sözü oqu oldı. Ve devamında Allahu Taalâ dey ki. Allah seni qalemnen yazmağa ögretti, Onıñ adınen oqu, Onıñ adına oqu. Bu ilk engen beş ayet, Alâk suresiniñ beş ayeti, İslâmnıñ kitabı Qur'an, yani Allahnıñ kitabı Qur'annıñ enişi başlandı bu beş ayetnen. Ve bu beş ayetniñ içinde Allahu Taalâ demey, Maña ibadet etniz, onı yapnız, bunı yapnız, Allahu Taalâ oqu dey. ve qalemniñ, bilimniñ emiyetini köstere. Elbet, bu zarâd, bu energiya boşta qalmadı. Ve Allağa şükür ki, biz, musulmanlar, esli devirlerden başlap ilimniñ ögünde yürgen cemaat oldıq. Faarabiy kibi, İbn Sina kibi, Biruniy kibi biñlerce, adlarını zikretmeknen vaqtımız yetmeycek, biñlerce alimlerimiz, vaqıtımıznıñ ilminiñ temelini qoydılar ve büyük-büyük çalışmalar yaptılar. Atomnı bizim musulman alimleri birinciden ayttı. Hayyan degen alim Bağdatta biñinci yılında yaşağan. O dey, Maddeniñ eñ küçük zerresine qadar inseñiz, o zerreni de parçalasañız, öyle bir energiya çıqar, Bağdatnı dünyanıñ yüzünden yoq eter. Hayan dey bunı, biñ yıl evelsi. Atımnı añlata, atımın içindeki energiyanı añlata, qaydan taptı o vaqıtte bu energiyanı, Alla bilir. Biz musulmanlar İslâmnıñ bergen bu mesacnen, İslâmnıñ bergen o yol kösterüvinen O ilmiy araştırmalarğa ıntıldık ve elhamdülilâ dünyağa örnegi olmağan bir ilmiy böyle bir araştırmalar ve ilmiy bir canlanma tarihı yaşattık. Elbette ki, Qırım alimleri de boş oturmağanlar. Afsus ki, başımızdan keçken vaqialardan soñ biz çoğu arhivlerge daa yetişip olamadıq ve Qırım alimlerimizniñ, Orta çağlarda olsun, ya da İslâmnı qabul etkenin soñ işte, o vaqıtlarda olsun, yapqan araştırılmalarnı bugün ögümizge çıqaramaymız. Amma inşallah onıñ da vaqıtı kelir. Amma şunı demek, şunı da demek isteyim, biz o Qırım ecdatlarımıznıñ, atalarımıznıñ torunları olaraq, bu ilimniñ inkişafı içün kerek olğan bütün potentsialğa saipmiz. Eñ zor şartlarda bile, eñ qıyın şartlarda bile bu potentsialnıñ içimizden nasıl yeşerip çıqarğanını köremiz ve inşallah umutımız bar ki, ögümizde daa parlaq künlerimiz olacaq ve biz Qırım musulmanları olaraq, Qırım insanları olaraq, bu toprağın evlâtları olaraq dünya ilmine öz issemizni qoşarmız ve artta qalmamız dep tüşünem. Vaqtnı çoq çözmege istemeyim. İftar vaqtı, zor künlerge kirdik, sıcaq künlerge kirdik. Allahu Teala bu Ramazan ayında inşalla bizlerge o Ramazannıñ sevabından nasip almağa bizlerge yardımcı olsun. Allahu Teala tutayatqan o razalarımıznı qabul etsin inşalla. Ve inşalla bu ay qazanğanımız güzel asletlerimizni kelecek aylarğa da, bu şekilde yaşatıp, kelecek Ramazanlarğa da bizge yetişmege nasip etsin. Diqqatiñiz içün sağ oluñız, Alla razı olsun!